O tir Sir Gâr i ddechre, hynny yw, nes i weld y sioe nos Iau, mae'n bod yn hyfryd iawn. Ac i gael bod nôl yn Gyfyrddin, yn Ael San Pedr, le fi'n cofio danso'r twist a'r hippy hippy shake, o dan y glitter ball oedd yn honga'n lawr o fan hyn. A... Ond yw e dal 'na? Ydy e dal 'na? Ond... A... A hefyd o'n i'n yym canu a danso tap ar y llwyfan yn yym sioe gerddorol White Horse Inn. Yym a felly ma' llawer iawn iawn o atgofion gyda fi o'r o'r lle yym ac wrth gwrs es i'r ysgol 'ma i'r yy Queen Elizabeth Grammar School for Girls fel dw i'n ffrindio fi fan 'yn. Yy felly allwch chi weud bo' fi yn dod o'r ardal er nes i adel y lle yn 1968 yym pan o'n i'n 18. Yy o'dd mam a nhad yn dod o gwm diwydiannol yy Cwm Aman a prifathro ysgol bach o'dd 'yn nhad er pan gynigodd yym Mark, y cyfle i fi ddod i siarad, beth wedodd Mark wrtho fi, os ti'n cofio Mark wedyn, wrth gwrs nes di dyfu lan ar ffarm! Ac os na, ma' raid bod y perfformiade fi di bod yn rhoi fel gwragedd ffarm yn ddiweddar wedi bod yn argyhoeddi yn fawr iawn. Yym, ond serch hynny, ma'r cyfnod hyn o rwng saith a chwe deg wyth yn un o'r cyfnode pwysica yn ych bywyd chi, yndyn nhw? Ma' nhw'n ych ffurfio chi, ma' nhw'n creu ych cymeriad chi, mewn ffordd. Ac felly dwi'n timlo bo fi wedi ngwriddo yma er bod 'na dros deugain mlynedd ers i fi fod 'ma a nes i ddim cyrradd nes bo fi'n saith. Yn rhyfedd iawn, yn ddiweddar fi wedi bod yn dod nôl yma achos dwi wedi bod yn ffilmio rhaglen ddogfen yym i gofio Llangendairn a'i buddugoliaeth arwrol nhw i achub y cwm rhag cael ei foddi. Yym ag felly fi wedi bod yn treulio lot o amser yn siarad gyda'r ffermwyr yn yr ardal. Yym ac yn yy wedi bod yn codi lot fowr o o hireth arna i weud y gwir. Ond nid yn Llangendeyrn ges i fagu ond yn Llanddyfeilog. Ma' Llanddyfeilog ma'n tair milltir i ffwrdd o Llangendeyrn. Ges i sioc i weld hynny pan nethon ni 'na ffilmo achos o'n i'n meddwl bod e'n bell bell i ffwrdd. A ma' hwnnw yn dyst i'r modd o'dd y cymunede yma yn glos iawn ag yn hunan gynhaliol a dweud y gwir. Dim ond un waith o'n i erioed wedi bod yn Llangendeyrn cyn bo fi'n mynd yna i ffilmio a pan nath dwy ffrind i fi o'r ysgol a finne mynd i yfed seidr yn y Farmers a hitio gytre gethon ni ryw lifft nôl mewn ryw fan ac yn y blan a dyna'r unig atgof o'dd yn y tywyllwch trw'r amser so dwi ddim yn cofio ryw lawer. am Ffrangyn Daearn o gwbl. Ond yy fi'n gwybod os chi 'di gweld yr y gyfres The Village sy'n mynd mas a achos nhw Sul ar hyn o bryd a o'dd 'na linell yn fanna reit wrth ddechre'r gyfres yn dweud o o'dd 'yn nhad i erioed wedi bod dramor ac wrth dramor beth o'dd yn golygu o'dd tu fas i'r pentre ac felly dyna o'dd y pentrefi 'ma hynny yw ma' nhw'n mynd nôl yn bellach i'r yy y rhyfel byd cynta ond fi'n mynd nôl i'r pumdege a'r chwedege mewn ffordd a mae e fel mynd nôl Wel, i wlad arall oedd popeth mor hollol, hollol wahanol. Yym, so oedd popeth oedd isie arnon ni, allech chi ddweud, yn y pentre yma, ond pan 'ych chi'n meddwl am disgrifiad o math o bentre oedd e, oedd eglwys, yy capel, ysgol, neuadd, pentre, ciosg, oedd ciosg yn bwysig, doedd dim ffôns gyda bobl ac yn y blaen. Oedd dou dafarn oedd hefyd yn ffermydd, y Rosan a'r Lion, y Rose and Crown a'r Red Lion. Yym ag yy dyna o'dd o'dd y byd. O'dd y neuadd yn brysur o'dd pethe fel Alun Williams yn dod 'na i neud pethe fel Pawb yn 'i Dro a Sêr y Siroedd a pethe fel 'na chi'n cofio rheini? O'dd Wistraidd o'dd dansys yym ond yr eglws o'dd yn creu patrwm y flwyddyn. Gyda Pasg a Silgwyn, pan o'n ni'n cael dillad newydd, menig, hat a pethe newydd, a y cwrddau diolchgarwch pan oedd yr eglwys yn llawn o gynnyrch y ffermwyr a'r Nadolig. A mewn ffordd, os chi'n meddwl am y peth, mae'n mynd â ni nôl bron i'r canol oesoedd. Y patrwm oesol yna, oedd ddim wedi newid, dweud y gwir, ers yr holl amser. Yym. Ond o'dd dim llawer i neud 'na nag o'dd, weud y gwir. Yym ag o'dd tŷ ni, achos taw 'nhad i o'dd y prifathro, yn yn ddigon yy diflas a gweud y gwir, o'dd dim byd yn digwydd yn fan 'na o'dd e? Felly o'dd y ffermydd i fi yy yn tu hwnt o bwysig, wrth gwrs yy o'dd y pentre mond 'na oherwydd y ffermydd on' o'dd e'n yn draddodiadol. Ag o'n nw'n amgylchynu'r pentre a yy o'dd tŷ newydd, wedyn o'dd y Rosan a'r a'r Lion yn y pentre, Wedyn oedd Coed Lline, Strefowr, Ffynnoneiddo'n, Llancwm, Y Gelli, Gelli Deg a Nan Llan. Ac yym o'n nhw fel 'sen nhw yn ai briche rownd i ni yndyfe? A reit ochr draw i le o'n i'n byw wrth gwrs yn tu'r ysgol o'dd yy y ffarm y Lion a o'n ni'n hala orie yn y beudy. yn gwylio Nel a Sidi, Sid a Neli John oedd fi ar y pryd, yn godro. Mae'n rhyw, am wn i, rhyw 30 o wartheg. O'n i'n gwybod i henwe nhw i gyd a o'n i'n cael rhoi cake yn y dish a... Hynny yw, oedd rwy'n yn rhan o'r gweithgarwch, felly oedd rwy'n sylweddoli bod y defode a'r arferion yna mewn ffordd wedi gwryddo arnoch chi heb wybod i chi er bod chi ddim yn byw ar y ffermydd, yn dyfe? A ges i'r fraint o berfformio holl lyfr Enfys, sef y y ddrama, y sioe yn menyw nes i sgrifennu am Dyfi Lan yn Llandyfaelog yn y pumdege a'r chwedege, ar safle'r baedu 'na, sydd bellach wedi troi, wel, ers blynyddodd, weud y gwir, wedi troi yn yn stafell yym giniawa ac yn y blaen ac i gynnal digwyddiade am y dau ystrad fowr sy'n Yy rhoi yy plyg i i Dai nawr yn yn y Lion yn ei bwyd neis iawn a ma' fe hefyd yn ffarm o Astro Fowr, hynny yw mae e wedi gorffod ail gyfeirio mewn ffordd yndyw e a ca'l rwbeth ychwanegol fel gyment gyment o o ffermwyr. Yym a o'dd e'n hyfryd iawn a pan o'n i yn perfformio dath un o'r yym y bobol yn y gynulleidfa a ddweud o dych chi newid yr enwe pan y'ch chi'n mynd i bentre arall? A nes i ddeud na dyma mhentre i a dim ond y bobol yn y pentre 'yn dwi'n nabod ond dwi'n meddwl bod nw yn cynrychioli pentrefi bach yng yng Nghymru yy ym ym mhob man yndyw e? Yym ag wrth gwrs o'dd ma' dou o bobl enwog wedi dod o Llanddefaelog, David Daniel Davies oedd yn ddoctor, fe ddath y Brenhines Victoria i'r byd, a Peter Williams oedd yn enwog am ei Feibl. Ond i fi oedd y cymeriade y bobl wel, ugen o dau ne' rwbeth oedd 'na, ll- lle bach bach bach, o'n nw i fi yn enwogion ag yn gymeriade yr un mor bwysig a diddorol ag unigryw. Ac wrth gwrs, oedd pawb yn siarad Cymraeg. Nawr, o'n i'n siarad lot o Saesneg, achos oedd tŷ ci'n dod o Birmingham, a oedd Mam yn siarad um, Saesneg gyda fi. Ond yn Nhwll Lliwi'r Enfys, mae 'na, dwi'n mynd i ddarllen i chi nawr i ddechrau, um, oedd 'na ddarn um, yy nes i sgwennu yn sôn am yy yr iaith Gymraeg achos ni nôl yn y pumdege a'r chwedege o'dd ambell un ddim yn siarad Cymraeg os o'dd rai'n sy- symud mewn o'n nhw'n troi yn syth yy yn ca'l i Cymrigeiddio'n ieithyddol felly yn llwyr achos mi o'dd yn gymuned uniaith Gymraeg bron. O'dd yr iaith Gymraeg fel glaw mân ar i phen i. Oedd hi'n swcan i'r crôn. Oedd hi'n lieb stecs potsh, heb wybod iddi. Cefnlen annelwig bywyd. Yn gwybod bod e yna, ond byth yn cwestiynu. Fel gwrddni'r perthi pert trwy feil o law llwyd. Fel y briallu yn y clawdd, a'r dderwen yn genol y cae. Fel pwmp y pentre! A clawcian llais Misus Phillips, preswylfa, a gwên John John. Mae'r iaith Gymraeg yn hat gwen fach, a pwdin reis a cyrens Misus Jones y cwc. Mae fe ar feic Phyllis y Post wrth iddi fynd yn ei thrwser Royal Mail issue a streipen goch lawr yr ochr i Ystrad fowr, a coed lline, i'r gelli, a llwyn crwn. Mae fy ngwallt du hir sinog Black Bess dan Sherris. Ac ar y map o bôn ar wyneb Jem, lle gwmpodd i'r tân. Mae fe ar fedd Peter Williams y Beibl! Ta pwy oedd e? Mae'n ishte ar 'y mhwys i. A byw drws nesa. Yn cario bwced. Yn morthwylo pren. Yn adeiladu arch a pal i'r ardd. Yn tyfu cynabins, yn bwydo'r cymbacs. Mae'r iaith Cymraeg yn ticlo bola penbwl. Yn ojwg o gwrw o'r gasgen yn y seler. Yn brwsio fy llawr yr ysgol. Yn mynd i ware whist. Dim ond ffordd o siarad yw e. Y geiriau maen nhw'n iwso. Y geiriau maen nhw'n gweud. Wrth fyw i bywydau bob dydd. Fel cefnlen. Fel gweld y tirwedd trw haenen o law. Wrth gwrs, es i i siarad fwy a fwy o Gymraeg, a newidodd Mam i siarad Cymraeg gyda fi pan daeth y chwyldro, wrth gwrs, yn y cyfnod pan oedd Gwynfor lawr ar y sgwâr, pan ath e miwn dros y blaid yn Gyfyrddin. Yym, ond fel o'n i'n dweud, ar y ffermydd o'n i'n hala lot fowr o'n amser i, a fi'n credu o'n i jyst yn gwahodd yn hunan i de ar ôl ysgol, achos o'dd dim un merch yn y pentre yr un oedran â fi, a o'n i'n mynd lan ag o'n i'n ware benna yn yn Gelli Deg, ond yn Ystrad Fowr hefyd, ag o o'dd gyment o bethe diddorol i neud, fi'n edrych ar hwn a chi'n galw fe'n yym nath nes i sylweddoli pan des i tir Sir Gâr, mae yym Ysgubor Iseldireg yw'r teitl cywir am yr adeilad yma. Shed wair yw e i fi. Ac o'n i'n hala orie. Mae'r pleser ddiddiwedd mae rhywun yn cael o ware mewn bales ar ben ar yy yndyfe? Yy chi'n gwybod yy yn anhygoel. A o'dd shedie a sguborie lle fyddwch chi'n gallu... O'dd siglenni, o'dd bwydo lloi, o'dd gwilom ŵie o- o'n swci, o'dd yn bwydo o'n swci gyda Ch'od, a wedyn i fi o'dd rhwbeth bron, o'dd rhwbeth mor exotic yn bwyty'r ffermydd. O'dd e mor gyffrous ond hefyd o'dd e fel, o'dd e fel mynd i dir arall ddweud y gwir. O'dd e'n hollol ddierth a rhyfeddol, hen, hen, hen adeilade 'ma'n llawn, llawn hanes. Yym ag o- o'n i yn edrych arnyn nhw mewn ffordd fel fel rywun o o'r tu fas yndo'n i? Chi'n gwbod o'dd gyda fi lygad ag eto profes i pan nes i chware Martha yn Martha Jac a Shanc o' gyment o'dd yr arferion yma yym y dyfode yma wedi gwreiddo tu fewn i fi heb heb wbod i fi a dweud y gwir chi'n gwbod yym a o'dd Ffarm Gallu Deg yn arbennig iawn achos o'dd 'na blasty 'na hefyd ma'r adfail nes i weld e pan nethon ni ffilmio Yym, mae'r adfail yn dal yna. A, a dyna oedd y drefen, yndyfe, a'r plastai, y bobl oedd yn berchen y tir, a wedyn y ffermwyr, a wedyn y pentrefwyr. A oedd, oedd rhyw bwll mawr gyda pen dyn rhyfedd, a mo- pwy oedd e, Jennings, mae'n siŵr, y bobl oedd bia'r tir. Yym, a dyna, dyna oedd y drefen. Ac unwaith eto, fel o'n i'n sôn am yr eglwys eto, ni'n mynd nôl yn ganol oesol, yn Wel yn ffiwdal bron bod y drefen yn haearnaidd yma on'd yfe? Ac er waetha'r holl rhamanteiddio a delfrydu am wn i yym a'r tirwedd wel o'dd y tirwedd yn chi'n w'bod yn bwysig hefyd bron fyswn i'n deud bo' fi'n bantheist pan o'n i'n byw 'na yn yy ryw fath o yy o'n i 'di anghofio pa mor goch o'dd y pridd nes bo' ni'n myn' i ffilmio Llangendairn a nabod enwe y blode i gyd chi'n w'bod yy cofio pryd o'dd y Briallu yn dod llygad y dydd y clyche'r gog a um, uh, uh, bloder llath, o'n i'n gael bloder menyn, bloder pisio cath, os chi'n cofio rheina, oedd, oedd fel hade bach gwyrdd, a chi'n popo nhw, o'n nhw'n neud sŵn, mae pam o'n nhw'n galw nhw'n bloder pisio cath, a wedyn y garllau gwyllt, a chi'n gwybod, oedd y pethau yma i gyd, a shifis bach, oedd yn tyfu y mwn, y côr, chi'n gwybod, yn byta reina, a yr afon wedyn, yr afon, mynd i badlo yn yr afon, a'r, a'r yym y pysgod bach chi'n gwbod a'r o- wel o'dd hwnna i gyd yn yn rhyw fath o bwydo rywun mewn ffordd ag yn yn yn cynnal rhywun yn cynnal fi prin bynnag mewn ffordd yym alle swno fel sy'n yn yn ddigon rhyfedd mewn ffordd ond yym pan 'ych chi wedi ca'l 'ych magu mewn un lle o ran tirwedd arbennig bod e'n lliwio yym 'ych anghenion emosiynol chi mewn ffordd chi'n gwbod? Ond er weitha'r holl Wel d- dwi ddim yn rhamanteiddio a ddweud hynna dwi rili yn meddwl hynny ond o- ond ond chi'mbod o'dd strwythur digon hynafol o'dd i bethe yndyfe o'dd o'dd y o'dd y llinelle rwng y rhiwie wedi wedi gosod yn yn gadarn ag yn glir o'dd y dyn yn myn' mas i witho ar y ffarm ym mhob tywydd ag yn gweithio'n yn galed iawn chi'mbod yn gorfforol trafod yr anifeilied a er bod y menywod yn gweithio rywfaint ar y ffarm hefyd yn y tŷ oddi lle n'w a dyna'n un arall o'm mhrif atgofion i o'r O cwcan. O'dd Mam ddim yn berson domestig. O'dd Mam yn casau popeth domestig. O'dd 'i ddim yn mwynhau coginio. Ond pan o'n i'n mynd i'r ffermydd, o'dd y bwyd a'r coginio yn rhan o'r diwylliant yma. A a hefyd yym y y y y lletygarwch croesawgar 'ma o'dd yn 'ych amgylchynu chi fel rhyw glustog fowr yndyfe, chi'n gwbod? A a pawb yn gwbod trefn y ddefod hefyd wrth dderbyn y cynnig o fwyd. Croesi'r clos a mynd miwn i'r gegin dywyll oer, le mae'r ham yn hongan, a papur melyn i ddala'r clêr, a fflags ar y llawr, tegil ar y tân, ac ogan.

Fel rhywbeth am meddwl i hunan. Tisianod a jam a butter cream a pice bach a scones, paste falle a tisian Madeira, chocolate eclairs a cream horns. Te a tisianod ar y ford fowr sgwâr bren. Diolch mam, unwaith arall! Na, na dim diolch. Jest un fach. Na, na wi'n oreit. Dewch mân, ma' nhw'n ffein. Na, wi'n llawn. Dewch mân. Na, wi'n siŵr. Chi'n siŵr bo' chi'n siŵr? Wi'n siŵr bo' fi'n siŵr. Na, na, na! Dewch mân, jest un fach. Chi moyn e, dewch mân. Ma' pawb yn gwbo bo' chi moyn e. Achos ma' 'na yn meddwl ie rownd ffor 'yn wrth gwrs bo' chi moyn e, c'o' chi? A dyna fel o'dd 'i o'dd raid i chi on'd o'dd e? A rhai o'r delwedde sy 'dy fi o'r menywod yn 'u cegine yn gellu deg fi wastod yn gofio tair merch yn gellu deg y ffroce patrymog cotwm yn hongan wedi smwddo ch'mod a'r gwynt ffresh i gyd yym a wedyn mynd i'r Sir Fowr i weld yy ffrind i fi a oedd hi'r un oedran a fi beth o'n i pymtheg a oedd hi wedi wneud golch a smwddo a'r cyfan a o'n nhw gyd yn hongan lan uwch ben y tân a o- oedd e fel rhyw agoriad llygad i ryw fyd arall a wrth gwrs y drefen hollol arferol oedd yndyfe yym y bod yy chi'n myn' i chi'n myn' i briodi chi'n myn' i briodi ffarmwr chi'n myn' i fyw ar ffarm yndyfe ch'mod a yym a beth os chi ddim yn moyn neud hwnna yndyfe? Beth os chi isie dianc? Yym yn darn arall o Holl Oer Enfys dyfodd y swyddoliad hyn bod chi'n mo' fel hwn yn yn rhyw fath o ffawd anochel i chi wedi s- seilio ar 'yn ffrind i yym Glenda.

Mae llestri a sheets a jwg fach siâp uwch. Ti oedran yn ferch nawr, mae siŵr fod thirteen, mae'n wompen yn dyw 'i, neith 'i wrau cyn bo hir. A slow fach. Mae'r drar yn llanw, lle bod 'di mynd a dilo gwag at y bechgyn 'da'r brillcream yn ei gwallt. Tu ôl i'r drws yn honga. Ma' ffrog goch 'da ede aur. Ffrog goch i'r ferch ga'l gwisgo, ffrog goch i ddod i arno, ffrog goch 'da ede aur pan bydd hi'n mynd i ddanso 'da'r bechgyn berdilo sy'n cael eu clampo ar wilod ei chefn pan fyddan nhw'n danso ar wilod ei chefn yn dynn. Y bechgyn sgwâr yn ei siwtiau du, d'r gwynebau ffresh a'r bochau coch. Y bechgyn 'da brillcream yn eu gwallt, a'u sgitiau nhw'n shino a maen nhw wedi polisio, mae'n gallu gweld eu gwyneb ynnyn nhw. Yfed fodca a lime yn y polyn a'r stag. Yn neud acrobatics yn gefn y jag. Le rwyt ti'n myned fy morwyn ffyni? Ond lawr yn y parlwr. Y parlwr mowr, pwysig, le mae popeth yn shino, le mae'r piwter a'r jwgau copr Lustre a'r hen gwbwrd cornel a tican y cloc, a gwynebe'r Dickies yn ei fframau trwm, pren, a'i llyged fel cerrig yn rybudd i bido. Yn gorwedd ar gader, mae dillad y gram. Y blazer, a'r beret, a'r gaberdîn, yn gorwedd ar gader i bawb gael ei weld e. Fel corff. Mae wedi paso'r scholarship! Mae'n mynd i fyny'r gran, neu fi'n dda yn yr ysgol, fe dorrith i'r chain. Dim bwydo'r lloi. Dim plyfo'r ffowls. Dim cario bwyd i'r car top at y dynon amser cŵen gwair. Dim godro, dim carthu, dim reidio nôl ar ben y cart, dim drifo'r ffyrgi bach. Mae myn i'r banc. Yn y banc ma popeth yn i le, ych cefen lan, ych sgwydde nôl a chi sy'n dod i'ch enw lan i ddangos pryd chi'n rhydd. Mae'r banc yn lân. Mae gole gwyn, sy'm eisiau cwat o Wellingtons yng ngwilod clawdd yn Brighton, Na cario stilettos fel Cinderella a dala ffrog clown pisiau fel bwnsied o flode uwchben y llacs i'r banc a hi tu ôl i'r glas. Mae'n gweithio naws bob pump, ond dim weekends. Yn symud rownd o le i le, a hi sy'n dewis le i fynd a pryd i ddangos bod hi'n rhydd, mae'n dod i enw lan. Miss Gwenda Jones! Aeth Gwenda i'r banc. Sdim byd yn tyfu yn y banc. Sdim byd yn newid byth. Sdim ots os bydd hi'n bwrw glaw, a ceser cas sy'n llosgi'r crôn, a eira mowr a rhew. Sdim tywydd yn y banc. Chi'n gwbod le i chi? Yn y banc. A beth ydych chi ffili? Beth os odych chi'n glwm? I Drefen, sy falle ddim mor garedig â hynny, i fenywod, mewn cymuned fach glos, mae cyfrinache'n anodd iawn i cadw. A mae'r dad nesaf wedi seilio ar rhywbeth oedd 'da fi ryw frith gof ohono fe, a wedyn pan es i Llandyfaelog i berfformio, Es i checo 'dy'r merched a y bobl oedd yna ag o'n nhw'n gweud ie, oedd e'n wir. A rhywbeth glywes i pan o'n i'n ferch fach iawn oedd wedi creu rhyw ddarlun itha rhyfedd a tywyll iawn mewn ffordd o o'r modd oedd rhai menywod yn byw i bywyde yng nghefn gwlad. Ag eto mewn rhai ffyrdd mae'n dal i berthyn i'r oesoedd canol. A falle hefyd yn dal yn oesol. Medde Annie Lodge, Mae babis yn dod mas o fotwm bola! Oedd hi ffili angytuno, oedd rhaid ti gredu Annie Lodge, oedd hi ddim yn gwybod dim byd. Oedd hi wedi gweld The Mastery of Sex, rhynt crwydro sir Gâr a hen dŷ ffarm, ond oedd hi'n gwybod ddylai ddim darllen e. A oedd hi wedi clywed Persigelli'n gwneud cnycha bant. A oedd hi'n meddwl bod hwnna rhywbeth i wneud â fe. A oedd hi'n bendant yn gwybod bod ff-, y gair 'na sy'n dechrau 'da ff-, rhywbeth i wneud â fe. A wedodd Anni bod Nan Llwyn Tywyll wedi geni babi mewn bwced. Oedd hi'n gwisgo hen Wellingtons. A rownd iddi choesau oedd cylch coch barhaol o dan ei phengliniau le o'n nhw'n rwto, oedd hi byth yn gwisgo sanau wrth iddi ôl y da mewn. Hi ffon, pren o'r berth ar esgyrn mawr y cefnau llydan. Pinner mawr llwyd, ffrog haf wedi ffado, hen ffrog ddu siâp, hen got ddu eb fwtwnau. Cap ar ei phen. Sach ar ei gwar. Y gwallwyd yn jengid dan ochrau'r cap, y blynyddodd 'di mynd a dod i gwyneb i'n goch a brown da'r gwynt a'r haul. Agor a cied y gât, codi ffon i weud, Shwt i chi? How! How! How! Cêc yn y dish. Godro. Cario bwced, allws y llath i'r churns, y cathod yn aros am yr hufen yn llio'u pywennau, corddi meny'n halltu, bwydo'r ieir, dic, dic, dic, dic! Yr India Corn yn eu patrwm ar y pridd. Nes 'mlan, newn nhw gysgu ar ben sgimren, hi a'r ieir. Ond un noson, yn hwyr bell yn ôl, pan oedd hi'n ifanc ond ddim yn wahanol, ath hi nôl at y llaethdy a gen i babi mewn bwced. Ma' nhw'n dod mas o bwtwm bola, medda Annie Lodge. A pam dod i fe mewn boced? Fodd odd e. Pam oedd y boced llawn dŵr? Pwy oedd y tad? Mae rhaid chi gael tad. Cyfrinach fowr. Dirgelwch. Oedd rhywun yn sibrwd, sibrydion sidanaidd. O'dd rhywun yn galw hi'n Shidan a Canwn. O'dd rhywun yn galw hi'n Calon Cabitchen yn hwyr yn y nos bell yn ôl. Mae yn ei dillad eglws. Yr esgyrn mowr yn didi yn dan y dillad du a sanem coto'r marce coch a menig ar y dilo ryff sy'n dal y llyfr gweddi nyn ni aethom ar gyfeiliorn allan o'th ffyrdd du fel defaid ar gyfyrgoll nyn ni a ddilynasom ormod ar amcanion a chwantau Ein calonnau ein hunain, ac nid oes iechyd ynom. Mae'n dod i broder fe ddi brawd. Foddodd y babi'n fwriadol, na'r peth gore. A pam sydd wedi cael e yn y cie mas o ffordd, bydde neb yn gwybod wedyn? Mae pawb yn gwybod. Ond sneb yn gweud dim byd. Just edrych arni'n wanol. Wrth iddi heb rwng y gwartheg draw i'r byd di-odro, cap ar 'i phen, sach ar 'i gwar, marceg coch rownd 'i choese le oedd y Wellingtons yn rwto. Oedd neb ar y ffarm ond hi a'i brawd. Am bell o bobman. Yn y pumdegau a'r chwedegau, wrth gwrs, dechreuodd popeth newid mewn gymaint o ffyrdd, y gerddoriaeth, dath cenedlaetholdeb, gwleidyddiaeth rhywiol, popeth wedi newid. Ond pan es i'n ôl i Llangendairn i siarad gyda'r ffermwyr, maen nhw'n dal i odro, maen nhw'n dal i fod yna, o 200 o wartheg odro gyda Huw Pan Teg. Dim enwe 'da nhw. Rhife, sy'n drist iawn. Ond fel allech chi gofio 200 yndyfe o enwe. A dw i bellach yn goffod cael 'yn fix o bridd a gwair a gwynt yr afon wrth fynd â'r ci am dro wrth ymyl yr afon Taf. Ond noson dwywaith,